سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان حەزم کرد باسی ئەم جۆرە دیزاینەتان بۆ بکەم بۆ ئایفۆنی حەڤدەیە مهم نیە چیە ئەو شێوازە سریدیە کە ئەڵێی ستۆدیۆیەکی وەهمیە دروست کراوە چۆن دروست ئەکرێ حەزەکەم سەرەتا ڕوونی کەمەوە بە نمونەیەکی سادەتر دوایەوە چیان سەر دیزاینەکە با فایلێکی ترکەینەوە و بەش با لە بەرچاوان بۆی کە بزانین چیەکەین فایلێکی نوێکەینەوە 2500 واتا قیاسی واتا ڕێشوی 4 5 ڕژەی 4 5 کریتەکەین پاشان بریکەم بە دوو بەشەوە وینندۆ ئەڕێنج تو ئەپ ڤێرتیکاڵ بەو شێوازە. سەرەتا ئەبێت تێبگەین لەوەی کە ئەمە چییە بێ بیکەین بە سێ بەشەوە. ئەو بەشەی کە ستاندەکەیە ئەبین کە ڕەنگی ڕووناکە. بەشی پێشەوە ڕەنگی تاریکە، بەشی لای چەپ ڕەنگی زۆر تاریکە کە ڕووناکی بەرناکەوێ. وا داین کە ڕووناکیەکە لای ڕاستەوە دێ و بە ئاراستەی مۆبایلەکە دێ. با ڕوونی کەینەوە چۆنە با. ئاسایە بە شەیپ دروستیەکە بە پێنسڵ دروستیەکەیش فەرقی نییە. با شەبێک بین بەو شێوازە شەبێک بێنین. ئەمە لاکێشەیەکی ئاساییە.

هەر هەمان شەیب بە شەی بقیان شێ بە ڕەشەکەی خوارەوە ئەڵتێ بکە و ڕایکیشە بە خوارەوە کۆپیەکە لە بەشی لایەرەوە ئێ ئێستا بهێنە بم لاوە بیبەسەرەوە ئۆکەی ئێستا بین کە شێوازەکە چۆن ئێستا بێ ئەمە تاریکینەوە بەشی لای چە بوو پێزە تاریک بێتەوە ئێستا ڕێوە گوستان دەرەکە سێ ئەڵی ستاندێکە زۆر ئاسانە ستاندەکە ڕووناک بەشی سەرەوەی ڕووناک بەشی پێشەوەی مامناوەند بەشیت ئەو بەشەی تری کە لای چەبە زۆر تاریک پاشان باگراونەکەی من ڕوون تاریکەین و ڕووناکی خۆمان دیارەکەین با سۆیلێکی باگراوندی تاریک بێنین تاریکی ڕەش ئاها بیخە پشتەوە پشتەوە هەرسێکیان ئێستوانین سە لارێکی نوێ بکەینەوە بە بڕەشێکی ساسی شتێ لە بابەتە تۆزێک ڕووناکی دروستکەین بافڵە و پاستەکەی 150 بێشتە لەو بابەتە بێ

و بیکە بە ڕەنگی بمنە سپی نزیک لە سپی و ڕەنگەکە لە کوێوە دێ بمنە لە بۆ ئاراستەیە دێ پێویستە ئەمەش ڕووناک بێتەوە ئێرە سەیگەن ئەم بەکشتی فەنەگەیتی هاوڕێمە فەنەکەی و شێوازەیە ئیتر توانیتەوە بە گریدن بیکەیت یاخود بە بڕژ بیگە کێشەمان نیە مهمە تا توڕنەکە لەم لاوە ڕۆنەکەەکە بۆ شێوازە دێ باش ئەمەی دیش ئەمە ژێرەوە لەریک نوێ بکەرەوە لەسەرەوەی کلیکی ڕاست کرێت کلیپینگ ماسک بی بۆ بەڕژ دوگمەی بی پاشان لێر ئاها ڕووناک بێتە بەڵام با کەمتر بێرە

ئەو هەیلە ریشادۆ جوانکاری پێدات ئەمە بەگشتی مەست ئەمە شێوازەکەی ئەتوان شتێکی تریشکی بۆ منە بە بڕەش بە پێنتوڵەکە لە یەک نوکرە و لەسەری سەرەوە هێڵ کێشە بەڵام هێڵەکە بە بکەین بە سرۆک سرکی سپی

لایتێکی جوانە توانین بۆ ئێرەش زیادیکەین بۆ ئێرەش هەمە ئیفکتەوە بۆ کۆپیکەین توانین ماسکی بۆ میشدا بنین بۆ شێوازە ئەڵی سریدی ئەڵی ڕووناکیێکی لە قراقی زۆر شتێکی جوانە ئەمە تەنها بۆی کە تێ بگەن چۆن دامان ناوە دوای توانین بم نە ئایفۆنەکە تێکستەکە بێنیت و دایبنیت و احتیادی ئەو شتانە دوای توانین تێکستەکە و هەوڵیشم داوە هەمان هەمان فۆنتی ئایفۆن خۆی بەکاربێنم کە بۆ شێوازەوە ئایفۆن چیەکە دایمەن یەکەم پیت بە سمەڵ دانا دوایە پیەکە بە کاپیتال دانا ئەوە زۆر مهمە و حرەکانە بزانین تۆ ئەو براندە چۆن ئیشەکە هەوڵدەی بۆ شێوازە ئیشەکە بکەی ئایفۆن بەڵەمە چالاکین زۆر باشە

بۆیە ستاندەکە پێویستە بەشی پێشەوەی ڕووناکی بەشی دوایەوەی تاریک بێ بە سەرتا من لە ئەوەی پێشەوە دەست پێوە ڕەنگی پێشەوە ئەمە با ڕەنگی چی بێت دڵی کلیک لێ بکەم گرێدێنتێکی بۆ دابنێم گرێدێنتەکە با پرتەقاڵی بووم نەوە پرتەقاڵی بێ لە ڕەنگی ئایفۆن بووم ئەم ئایفۆنەکەی بە ئەو ڕەنگە بێ پاشە ئەم لایشیان بە تاریکتر بێ ینی هەمان پرتەقاڵی بەڵام تاریک بێ ها بۆی کە دەرکە ئیفێکتەکە ئەمەی تریان ژەماچی ئەمەی تریان ئەمە زۆر تاریکە ئەمەیان دەبڵ کلیلەکەم گرێدیەنتێکی زۆر تاریک ئەمان پرتەخاڵی نا بەڵام ئەمەیان تاریکتر زۆر تاریک بێ ئەها تاریک بەشی خوارەوەشی تاریکتر بەتەواتی نزیک بێتەوە لە ڕەش باشە

شتێ لەو بابەتە زۆر باشە ئەتوان بۆمە گرێدنێک تریش دابین بوون ئەمە ئەو بێنە لەوە یەکلیکە لێرە بیکە سپیتر بۆ منە با زۆر سپی بێ ئەوی پێشەوەی بەشی پێشەوەی زۆر سپی ئاحتیادی ئەم شتانە بێت ئەها بە جوانی تێکەڵە بێ سەیریکەن سێ سێ ڕەنگی تایەوە زۆر جوانە بەمەشەوە ئەگەدەشت پای وا لێ بکەین تۆڵکی لەم گریدێنتە بکە گریدێنتەکە گرێنێکی تر زیاد گەمان بێنە ئەم لاوە یەکی تر بۆ ئەم دی و بەڵام تۆزە ڕووناکترێ بوون منە ئەستەکەم جوانترە تر تا بە ڕۆژ بیکەی بەوە بیکە کێشەمان نییە زۆر باشە ئێستا بە تەبەن باگراندەکە زۆر ڕەشە نامێ ئاوە ڕەش بێ لایک نوێ کەرەوە لەسەرەوەی بڕەشێکی بمە ئەم ڕەنگە سوورە تۆخ ینی ئەم ڕەنگە پرتەقاڵێت تۆخە لە پشتەوە دادێ تۆسێک بە لەم سی پێ بدانە ئاوا زۆر تاریک بوو جوان نییە زۆر تاریک بینیان هاوڕێن بۆ ڕەنگە ڕسانسەکە چۆن مەکارێنان بۆی کە تێ بگەن ئەمەشیان ڕنگدارە توان ڕنگی تر بەکاربیین مهمەوە تا جایکە تۆ شتەکان ستاندەکە سەر و ڕووناکە پێشەوەی مام ناواندا لایەک چەپی زۆر تاریکە ئەمە بۆ ڕنگەکانی تر بۆ ئاراسی ڕووناکیە گۆڕێ تەمە ئاراسی ڕووناکی بەدڵی خۆ دیارێک بم ناگەر لەم ناوە بوو ئەم لا ڕووناکەرەوە مهمەتا تێبگەی لە شتەکە بۆی هەدەفمەوە یەکە لێوە لەو شتە تێبگەن گینا ئاسایە

سبا ئایفۆنەکە بێنم ئەم ئایفۆنەکە یاوە ئایفۆنەکە شێنە کوالتی بەرز نییە بەڵام تەنها بۆی تێ بکەن هەر لە سایدی خۆیان سریدیەکی تێ لەوێ هێنام دیگە بە سمارت ئۆبجێکت و بۆی کە لای ڕشتە تەرتی بێ توای هەمووی بینتە خوارە هەر هەمووی نەگەر شتێک سایزەکە گۆرە هاوە توای هەمووی دیاریکە بینتە خوارە زۆر ئاساییە ئەم ئایفۆنا لارە بکەرەوە لە ژێرەوەی دەستێ بە کۆنتترۆل دەستە بە نیولایرە بۆی لارە لە ژێرەوە بکاتەوە پاشان بی بۆ بڕەش تۆزە بچویکەرەوە لە ڕێگەی ئاڵت و کلیکی ڕاست و جوڵاندنی ماوسەکە بەرەو لای چەپ یاخۆتە لێرەوە بچویکەرەوە ئاراستەی بگۆڕ بە شوهدا ئاراستەکەی بگۆڕە بە ئاراست بە گوێری ئاراستەی مۆبایلەکە چی دەکەین ئێستا ڕەنگەکەی چی بێت بوون ئەم ڕەنگە تاریکە پێم وایە جوانە بۆ بۆمە تۆزێک بە حاڵ بە حاڵ یعنی زۆر تۆخی مەکەن وەس شادۆکان ئه شادۆیی زۆر باشە ئێستا تۆ بە دەر نەچێ بەڵام حەز ناکەم دەرچێ پاشان ئایفۆنەکە چیەکەینەمە ئەتوانی بووم نە کۆنتۆل جی بکە ئایفۆنی خوارەوەدەیەکە کۆنتۆل تی بکە پاشان دەستێ بە کۆنتترۆڵە ئەو هەواڵی لێ بکە پێچ ئاوای لەگە بووی کە بۆ شێوازە شادۆکە دروستکەین دەست بەسەر کۆنتترۆل ڕاگرتو بۆ بتوان پوینتەکان بجوڵێن بە باشی بە ئاسانی پوینتەکان بجوڵێنم. زۆر جوانە ئێستا تەبەن هاوڕێ ئەم وانەیە بۆ کەسێکەکە بەڕاستی مامناوەند بێ نەک بۆ سفر و سەتایی

ڕەنگی تۆزە سووری بیتێ تۆزە تۆزە سووری بیتێ دوبارەتان بیکە بە سمارت ئۆبجێکت کێشەمانی بیکە بە سمارت ئۆبجێکت و ڕێگای تریشێ بەڵامە ئەگەرە ڕێگاکانە فلتەری بەرێ بڕۆ سەر بڵەر تڵ شفتەکەی بەرێ تڵ شتەکە جوانە ئاها بۆی بە شێوازێکی پلەبندی بڵەرەکەی بداتێ بە هەمان ئاراستەی مۆبایلەکە ئەی سوڕێنمەوە گۆشتەکەی جوڵێن بۆ شوێ بە هەمان ئاراستەی مۆبایلەکە دوای ئۆکەی بکە ئەتوان ماسکی بۆ دابنین و بە بڕەشێکی ڕەش تۆزێک باسی فلەیکم بێ تۆزێک ئەوەی کە دەرچووە لە ستاندەکە تۆزێکینیکەین تۆزێک کەمیکەینەوانی کە دەرچوو بە زیادەی نەبێت وتای بخۆ بیجوڵی بە ئیسراحەتی خۆت پاشان تەکسی ئایفۆنەکە ئایفۆنەکە پێویستی بێ ئاەکەی سمۆڵ بێت پیەکەی کەپیتال بێ پێشتر باسمان کردو ئایفۆن ئایفۆن حەفدە زۆر باش ئێستا

پاشان دوای لای نبین لای نەک لە ئیرق لای نبین بۆ ئێرە و ئەو شتانی ترکە پێویستە بینوسی و ماسەفاتی هەم بای نازان بەدڵی خۆتیانی هەشتێک نووسی بینوسە و مهمە تا ڕێک بێ مەزبوت بێ مەکو نووسینە کۆپیەکەم

شتێکی لاوەکیە با قەرەباڵغی دروست نکات و ئاە و تۆزێک ئاها بچووی کەرەوە تر ماسەفاکانی تر چیە توانای بینوسی بەدڵی خۆت. ئەو تەنها بۆ تێسە بۆ تێگەشتن ئەتوانانی تێکسی خۆ بنووسی ڕامە نازان هەر شتێکە لۆگۆدانی شوێنێک هەر شتێک دڵی خۆدیانی موی مۆتا شتەکە بەو شێوازەیە و ئەمەش دیزینەکەیە گەر پێویستکە تۆزێ بچووکتریان کەینەوە ئەبێت ینی هەوڵدن کە پۆشایی هەر بەشێکیان بۆ من هەر بەشیان با یەکسان بێ بەشایەکان من بە سمۆڵ بێ پێم وایە باشە بە هەمووی سمۆڵ بێ کێشەمان نیە شەلاوکێکەکە مە سمۆڵ بێ بناتوان ئەفۆنێکی تر بێم لە دەر و دوورۆ دایونیت و تاڵخیگەیتەوە شتانە ئەسایانی سلێک سەبجێکت تەڵخی کەیتەوە و لە قەراغ دایبنیت ئەبێت یانی ئەو شتە ئەشە بێت حەزگە سادە بێ بۆ شوازە بێ حەزگر قەرەباڵغ بێ بەدڵی خۆت. تۆمە لابێ بە دڵی خۆت یعنی بیهێڵیتەوە بە دڵی خۆ و بڵەرەکە لا بێهینیتەوە بە دڵی خۆت بەڵامە بڵەکە بە زۆریش نەبێ

ئەم ڕەنگە بەرەو سپێ بچێ ئاها تۆزێک دووبارەوە پاسی کەم کەیتەوە بەدڵی خۆت هیچ کێشێک لەمە نییە باش هاوڕێن بە هیوای سوی شەڵام لای خۆتان تێسکەن و تاقیکەنەوە تاوانێکی تر خواتان لەگەڵ